L-istorja li se naqra llum meħuda mill-ktieb Aktar Stejjer Tar-Roni tal-Professur Joe Friggieri u l-istorja li għażilt illum jisimha L-Intervista. Ir-Roni kien qiegħed waħdu quddiem it-television meta ċempel it-telefon u qabżu minn ġos-sufan. Min jista' jkun dal-ħin? staqsa lilu nnifsu kif refa' r-receiver. Hello! Hello!
Ma' min qed nitkellmu? Miegħi.
X'għandek bżonn? Qed nagħmlu survey għall-gazzetta ta' nhar ta' Ħadd, l-aħbar. Xtaqt nistaqsik xi mistoqsijiet. Jekk taċċetta li tweġibni tidħol biċ-ċans li tirbaħ vjaġġ għal tnejn għal Korfù. Kollox imħallas. Fireplace tal-elettriku komplut b'kollox, inkella jumejn ta' Missier Hill Holiday Complex, Isola del Paradiso fil-Qawra. Taċċetta?
Xi tridu tkunu tafu? Għandek sett ta' mistoqsijiet sempliċi fuq il-lifestyle. U dan xi jkun dan l-ajstar? Fuq x'inhu dan? Fuq kif jgħixu il-Maltin, xi jħobblu jagħmlu u ma jagħmlux u affarijiet hekk. Trid tieħu sehem? U int ibda, issa naraw fejn naslu. X'età għandek? Bejn l-għoxrin u tletin sena, bejn it-tletin u l-erbgħin, bejn l-erbgħin u l-ħamsin, bejn il-ħamsin u s-sittin, iktar minn sittin?
Għandi 45 sena. Għalaqthom ix-xahar l-ieħor. Int single, miżżewweġ, tgħix mal-ġenituri tiegħek? Miżżewweġ.
Tgħix mal-mara?
Eh, meta ma tmurx għand ommha. Għandkom tfal? Erba'.
Imma mhux hawn ta' bħalissa. Is-soltu jkunu hemm? Mhux il-ħin kollu, imma hawn ikunu ta'. Jorqdu d-dar?
Żgur li jorqdu d-dar, fejn tridhom jorqdu x'kull waħda wkoll. Inti taħdem, pensjonant, qed tapplika għax-xogħol, kont taħdem u waqaft minn rajk, ġejt boarded out? Naħdem.
Taħdem għal rasek jew ma' ħaddieħor? Ma' ħaddieħor.
Ma tantx jieħu gost ta' jekk ikun jaf li qed nitkellmu fuqu. X'livell ta' edukazzjoni għandek, skola primarja, sekondarja, sixth form, università? Sekondarja.
L-aħjar wieħed li kellna kien is-Sur Bonello, tgħidx kemm kien tajjeb! Il-ftit Ingliż li naf, minn għandu tgħallimtu. Kemm taqla' fix-xahar?
Mhux dejjem l-istess. Bis-sara mod, u mingħajr sara mod ieħor. Imma kemm bejn wieħed u ieħor? Qed ngħidlek mhux dejjem l-istess. Taħseb li taqla' biżżejjed? U taqla kemm taqla qatt mhu biżżejjed. Il-ħajja għolja u dejjem jura x'jinqala'. Il-ġimgħa l-oħra, per eżempju, mar lil Geezer. Tħobb tiekol? Ħafna.
X'inhu l-platt favorit tiegħek?
Xi platt hu da? Xi tħobb tiekol l-iktar? Qara għaġin bit-salza tal-qarnit u qara bali mimli. Meta jibda l-istaġun tal-lampuki, dejjem lampuki nieklu. Il-mara tagħmilhom il-forn biz-zalza tat-tadam, biz-żebbuġ, it-tewm u l-kappar, werqa nagħnieħa fil-wiċċ u tgħidx kemm jiġu tajbin. Iġri jibdew! Il-ġelat tal-flawri ma nibdlu ma' xejn. Jimporta tkun konċiż? Xi nkun? Tweġibni fil-qosor jekk tista'. Taf inti, m'għandix lilek biss. Allura jekk nirbaħ il-fire place ta' elettriku, dak tiġu twaħħluli intom, mhux hekk? Niġu aħna bin-nies tagħna, jimporta nkomplu? Kif jogħġbok? X'kont se ngħid? Dik il-lukanda li semmejtli. Il-Holiday Complex, l-Isola del Paradiso. Dik fejn qiegħda sew?
Il-Qawra.
Jekk tirbaħ nispjegalek kollox. U nista' nieħu l-mara u t-tfal, hux hekk? Il-mara iva, imma t-tfal tkun trid tħallsilhom. Mela allura tiġini xorta? Tħallsilhom xi ħaġa żgħira. U xi ħaġa żgħira kemm tkun din? Skont l-età.
Jimporta nkomplu? O, x'konna qegħdin ngħidu? Wara x-xogħol xi tħobb tagħmel l-iżjed? Wara x-xogħol? Niġi d-dar, nitma' l-għasfur. Innaddaflu l-gaġġa, nbiddillu l-ilma, intih xi werqa ħassa. Hu tantx kemm jieħu pjaċir biha. Kultant immur il-każin, mhux dejjem ta', skont kif inkun. Fix-xitwa mod u fis-sajf mod ieħor. Tħobb tiekol barra? Bħal daż-żmien nieklu ġewwa għax il-bard. Fis-sajf għandi naqra ta' bitħa. Noħorġu mejda u erba' siġġijiet u nieklu hemm. Ġieli tmorru tieklu f'restorant? Ftit li xejn ta' kważi qatt. Il-mara ssajjar tajjeb u r-restoranti għoljin infern. Aħna qegħdin sitta, bit-tfal tiġina spiża. U mhux se nħalluha warajna? Għaliex qed tistaqsini? Inti hawn taf xi restorant tajjeb li mhux għal infern? Il-weekend kif tgħaddih?
Ara, is-Sibt, inċekċek xi ħaġa d-dar. Noqgħod nilgħab mal-karozza u naħsilha u nara xi jkollna bżonn. Il-Ħadd filgħodu nisimgħu l-quddies fil-knisja tal-patrijiet ta' wara l-iskola. U wara nofsinhar daqqa għand ommha. U daqqa nitilgħu seta' għali. Jiena nħobb narahom itajru l-ajruplani, it-tfal joqogħdu jiġru wara xulxin. Tħobb timxi, tiġri, tgħum, tirkeb ir-rota, tmur il-gym, tagħmel xi eżerċizzju ieħor? Ara jiena nimxi meta tieqafli l-karozza. Dari kont nilgħab il-futbol, imma llum m'għadnix. Tħobb taqra?
U mhux wisq, ta. Xi tħobb taqra l-iżjed? U mhux diġà għedtlek mhux wisq? Mela ma smajtnix? Tixtri gazzetta kuljum, darba fil-ġimgħa? Kuljum żgur li le. Darba fil-ġimgħa meta tiġri xi ħaġa. Imma llum mit-television u mill-internet tkun taf kollox. Int kuntent bil-ħajja tiegħek? Bejn 80 u 90 fil-mija, bejn 60 u 80 fil-mija, bejn 40 u 60 fil-mija, inqas minn 40 fil-mija. Jien ara kuntent kif jien. Bejn 80 u 90 fil-mija, bej 60 u 50 fil-mija, bejn 40 u 60 fil-mija, inqas minn 40 fil-mija. Diġa għedtlek jien kuntent kif jien.
M'intix tibża' l-iżjed mill-mard li tispiċċa bla xogħol, li titilqek il-mara, ir-raġel jew il-partner tiegħek, li tiġrilek xi ħaġa fid-dar? Ara jiena l-iżjed nibża' mill-gremxul. Ara mill-ġrieden ma nibżax, lanqas mill-wirdien li nara gremxula nitwerwer. X'inhi l-akbar xewqa ta' ħajtek? Li jkollok karozza ġdida, li tibdel id-dar fejn toqgħod, li ssiefer kull sena? Ara il-karozza għandha ż-żmien, dan l-aħħar kienet qed tħabbatni ftit. Imma peress li mmekkanik, naf kif għandi nieħu ħsiebha. U ma nibdilha ma' xejn, ta, lanqas jekk ituni waħda ġdida.
L-aħħar mistoqsija, kif beħsiebek tivvota l-elezzjoni li jmiss? Ah, dik mhux affarik, ta, il-vot sigriet u nużah kif irrid. Ta, dawn x'affarijiet huma? Inti lil kulħadd qed tistaqsiha dil-mistoqsija jew lili biss? Lilek ukoll u lil kulħadd. U kollox jibqa' sigriet. Jibqa' sigriet jekk ma tgħid lil ħadd. Jekk ngħid lilek ma jibqax sigriet. Aħna ma ngħidu lil ħadd. Jien ma nafx tagħmlu, imma lilek inkun għedtlek. Grazzi ħafna tal-għajnuna tiegħek. Saħħa. Stenna, stenna, stenna, sinjorina, mela n-nies hekk. L-ewwel tistaqsini dawn l-affarijiet kollha. Imbagħad tgħidli saħħa u titlaq, ħi. Jekk nirbaħ dak il-vjaġġ, għalfejn għedtli hu, insomma, jekk nirbaħ? Lit-tfal nista' naħodhom miegħi u jekk ikolli nħallsilhom, kemm se nħallsilhom? X'inhu? X'inhu? Hello! Ara, ħaqqha l-papri qatgħet. Qed tara x'jagħmlulek? Dak il-ħin waslet martu Doris. Ir-Ronnie iddeċieda li ma jgħidilha xejn.